Ngaithatute chibai vek un le, hei tun tum chu kan rin lo deuh mai in khang hru chung chang kha ka rawn hrilh deuh dawn chu a ni aw. Chuan mi hian nihan zawt ta se sa tih lo hian eng thlai hi nge tui tih mihan ti se. Khang hru hi chu ka sawi tel ngei ngei ka ring a, a engti kawng zawng pawhin han siam ila a chhum emaw kan emaw aw a hrang hrang pawhin han siam se khang hru hi chu tui ka ti em em reng mai a ni. Hei khang hru hmeh tuma Kam han chhuah fai lo erawh hi chuan in a nam tha duh em em mai chuvang chuan in khawlai han chhuah te emaw chas nei tana han han in date dawn ni te kha chuan in han ei chi zia zang kha chu ni lo a ma rawt chu pawi tih loh phei kha chuan a pawi thui em em lo ni awm a chhan chu ka rim ah khan a nam rei ve deuh a tih mai ni a ha te han nawh tha ta A mamawt freshener te han ei kha chuanin a zia awm ve leh hrim hrim a ni. Tiraw? Mahse, a tui ti mi leh ngaina mi tan hi chuanin sat tluka chawhmeh tui leh chawp leh chila chaw ei tuina a ni ve tlat mai a. Chaw ei ti tuitu kan tih hei multivitamins that tak kha a ni ringawt a ni. A tui leh tui loh lam ai maiin hriselna atana thatna leh a tangkaina te hi han inhrilh hria ila ka ti a. Chhan chu kan ei nasa bawk si a, kan duh hlawm bawk si. Tiraw? Chuan hei khanghui hi.

khawp mai a a inzar chuanin hling hi nei bawk a ah kung la hmu lo tan khan aw tam tak chuan in kan hre deuh thup a puitling phei chuan amarawhchu tha lai ngai thla te tan khan an la hre lo te khan awm ve mai thei a a chhan chu in a khang hu kan hmu hi chu a zik no si kha ni mai tawh thin a ni tawrh a south east asia atanga rawn chawr chhuak niin India ram pumah hianin hmuh tur hi awm tawh a Himalaya tlang bawm khang hu thleng khanin hmuh tur kha awm tawh a ni Mizoramah ngei pawh hian kan intih hmuh tawh a. khawlumna ramah hian tha duh deuh mi chu tih turin khawlumna lamah hianin leh ah tlem a boruak uap leh lum hmunah hian an ching deuh tlat mai a chuvang chuan lum hi duh niang chu ka ti mai a India ramah hianin khanghu hi ayurveda siddha medicine atan an hmang tangkai hle bawk a adari ari latakha dira tiin ayurveda chuan an vuah nghe nghe a. Enge Indu te, Iyak Koluntu te, Tender Leaves tih ten Sida Medicine chuan an vuah bawk a ni aw. Chuanin khang kha chu a pawimawh em em lo, koh dan kha chu keini ah kha chuan khang hu kha a ni deuh tawp mai ta raw. Aw khang hu ah hian Vitamin chi hrang hrang hi a awm a, ah hengte vang hian hrisel na atan a tangkai em em mai a, chung te chu chakna kan tih hei Energy, ah Kilocalories kan tih te, Fibre te, Calcium te, Phosphorous kan tih te Iron te vitamin E vitamin A ka tihna ah chuanin vitamin B one te riboflavin vitamin B B two te niacin kan tih vitamin B three te vitamin C te hi a keng tel a hei khang hu hian inthatna chi hrang hrang a nei a khang ho ka sawi kha inhriang a khang ho ina mihring taksa a ah thatna tam tak a thawh dan te chu hei luna kan tih te khawsik te Taksa na kan tih na te leh na chhawk na tan te pawh an lo hmang a, hri tlang awm na, asthma, khak leh hei bawlhhlawh paih chhuak tu tan te pawh hi an lo hmang a, pum na tih te leh chawpai tawih that na, digestion na tan te, eisual, antidote, a leh hei tur that tu, Antitoxin leh antivenom atan te pawh khan an lo hmang a ni aw. Chuanin zun in kan tih te, serhna leh thip kan tih te, honey puam leh thi kan tih te leh thau chhia paih tu leh thin hrisel nan te pawh khan an lo hmang a ni. Thatna kha ka rawn sawi te kha tam viau mai a, in lo ngaithla chiang hman in kan ring a. Heng bakah hian a thatna dang tam tak hi la awm a, a tangkai em em mai a. Hei a kuang a kau kan tih leh a kung hi Phar kan tih hei leprosy ho hian an hmang tangkai a, chuanin thisen put kan tih hei hemorrhoids an chi a ho khan in damdawi tan khan an lo hmang bawk a, hliam enkawl nan khan a tha viau tih te pawh kha an lo sawi mahse eng takin nge an enkawl kha chu ka hre chiang chiah lo a, hei a kung leh hnah a za vai hianin hritlang khawsik, nar ping kan tih te, luna te, hmeichhe ser atanga bawlhhlawh var chhuak leh. ah kang enkawl nan te khan a lo tha em em mai a a hman dan tlangpui hi kan hrilh lawk chung a a kawr te hawng te pil te hi thawha asthma enkawl nan te khan lo hmang leh zel bawk a ni awm a kawr hawng pil chhum tui hi ah luak dan na an tih te kha a lo ni leh zel bawk a leh thaw chham hei asthma nei te tan khan in a hman theih bawk a puitling tan khan in nitin chu ei hma in ml sawmnga leh sawmthum kha in tur a nih chu aw naupang tan khan in ml sawm leh sawmhnih kha in kha pawi lo bawk a nih chu aw. Chuanin hei a hnah helden sawm tui pawh hi pum nuam lo te hei ha hni thi kan tih ang chi leh a tawih veng tu atan khanin an lo hmang a, a pem pun tur ven na tan te khan an lo hmang bawk a ni aw. Tah hian ml sawmhnih leh sawmthum khan in tlangpui a, naupang tan hianin a sawm atanga sawmhnih hi an ei tlangpui bawk a ni aw. An ni tina hei a kuang a zar hel feh te Fawhṭhin hi asthma atan a ṭha hle an lo ti bawk ta, eng en nge an feh dawn a, an dît dawn nge an seh dawn nge kha ka chu ka hre chiah lo a, amaherawh chu a kuang te a zar te hi han feh han fawh kha asthma atan a ṭha an ti a ni aw. A hnih kha a lo thîr ṭhin anih phei kha chuanin hei hi Jeera leh Chini nena pawlh khanin ṭhial pawlh khanin han hit hi kha a reh thei a ni. Tin, hei Luna kan tih taksana leh khawsik tan pawh khan a ṭha em em mai bawk a ni aw. A hna no zîk hi a chhum hian naupang pumpui chak lo tan khanin ahh ml sawmhnih emaw sawmthum intir ila a tha em em bawk an ti bawk a naute ahh kum nga leh chanve tan five to ten ml aw ml sawm emaw nga pek kha pawi loh thei bawk a nih chu heng hi an lo zir chiang niin ka hria tah hian hei kan base hnah hianin an lo ziak tlat mai a. a hnah den chawmtui leh bawng hnute pawlh hi ah naupang ek hring leh ah chawpai tawih tha lo tan khanin ah a chunga kan tar lan ang zat tho khan pek tur a ni a kha ml sawm ml sawm leh sawmhnih kha aw naupang tan chuan puitling tan kha chuan sawmhnih leh sawmthum ml kha a nia kha kha chu kan hriat mai ka ring a chuanin hei ah nitin mai ah a zung den chawmtui no khat. Ahh no khat kan tih chu hei glass no khat ang kha vawi khat in hianin ruhseh leh than atan khan a tha hle bawk an lo ti bawk a thatna hi lo tam khawp mai a a zar tang sawr tui hi nitin vawi hnih emaw vawi nga inin puih hip kan tih hei whooping cough kan tih ang chi ang kha tan khanin damdawi tha lutuk kha lo ni bawk a nih chu aw thatna hi lo tam khawp mai a chungah chuanin phanghu hi a ui satliah a tui satliah pawh khan lo ni lo a mihring tan hian a lo tangkai em em mai a. ah ramhmul damdawi kan tih ah leh tualchhuak damdawi traditional medicine te hi UNDRIP article sawmhnih pali pakhatna leh pahniha tarlo ang khan khawvel a hnam tinte hian in zalen takin keimahni zawn theuhah hian in enkawl nan kan hmang tangkai thei a chutihlaiin damdawi pangai kan tih ang te pawh Heti ang bawk hianin a tha lo side effect te kha nei ve thei vek bawk a, chuvang chuanin allopathy aiin hmuang tha lo a nei nep deuh hlek zawk tihna mai a ni a. Hei vang hianin u chuak taka mahni rinthuha tawng pawng ei vak vak erawh kha chu a that em em kha a rinawm lo a, fimkhur taka hmang tangkai theuh kha tum tur a ni aw entina a tha tih vanga thil reng reng u chuak ta kan in vak emaw kan ei vak vak te hi thil tha lo a thlen thei a entir nan hei tun laiah phei chuanin ah damdawi inah te pawh kan han engleh nachhawkna edik tih te hi an tam em em mai a ni engmaw deuh hleka chhum a zing a eh nachhawkna kan ei teh ang a tih nghal ringawt ang chi ah mizo mipuiah pawhin kan tam em em mai a tha laiah pawhin a na dawn deuh riai riai emaw nachhawkna lo hmawm tawp. ah khatiang kha kan tam em em mai chungah chuan thil rei rei u chhuak a nih hi chuan a tha lo deuh zel mai a chungah chuanin dose nei emaw a chin bithiah a awm phei chuanin khang kha tih hram hram kha a pawimawh aw eng namdawi pawh ni se eng chawhmeh pawh ni se eng sa pawh ni se a chin tawk hi hriat kha a pawimawh a nih chu aw. Chuan hei damdawi inthleng pha lo leh doctor rawn pha ve lo tan khanin zo khawpil ril zawk a awm te kha tan khanin hei kan thuziak te hi lo tangkaipui hle thin ka hria a hei khawpui chhung chanchin a hre duh tan pawh ni se youtube kan tih te leh social media platform atanga beng varna tha tak-- tak mai, thut tha tak tak mai leh chanchin thar te pawh puang chhuak kan awm thin a khang kha. Kan sawi tak ang khanin heng zo khawpil ril a awm te tan hian lo tangkai em em mai a, a chhan chu Aizawl chanchin lo hriat ve zel theihna ang kha a ni a. Ah chuan chuvang chuanin thudik leh tha hi kan inhrilh hnem kha pawimawh a ni aw, belhchian dawl lo lo tih darh vak te kha mahni hlawkna tur a nih vanga Lo ti te hian awm thin a khang khan pawi em em a ni. Kan sawi tel leh zuai a nih chu. Chuan hei tuna mi pawi hi chawhmeh tui leh man to ah to tih lam chawhmeh tui leh man to chu ni leh aizawl aisawiat to a ni tawh a khang hu te pawh to em em mai a. Hei a tangkai tak leh a hlu tak mai a nih rual hian in damdawi that tak a nih tel bawk avang hian in. in lo tangkai pui kha kan ring a thang hu hi kan duh khawp mai a a tel hi la te khawp mai hei tun lai phei chuan a tel hi lian mawh khawp a tui em avang hian in min nawl pui hian kan duh a tui kan ti tlang pui a duh loh hi chu tlem te an ni a ah a duh hi kan tam avang hian in min la supply daih lo deuh ti tih chu a ni a ah kham khawp ei tur ang hi chu kan la eng nge kan hmu tho na ang in ah ei u chuak lutuk te pawh kha that lo in sin pawh awm ve thei ang chu a tawk te a a hun lai a aw. Ei kha chu sual miah lo ni aw, thil hrisel thil hrisel tha, thlai hrisel tha kan tana chakna min pe thei tu tha tak mai kha nia, a ui lam kha chu dah tha ila a kan in thawk nam khum set set a ni tawh mai ang chu turaw duh ho kha chu turaw. Aw le, khati zawng kha tun ṭum atana khang hmu chanchin ka rawn hrilh thei chu nise inlo hlawkpui ngei kan ring a, engmawni suggest dui neih te kha chuanin comment ah te khan lo sawi leh ula, hei ṭawng sual te hi aw la karah khanin kan han ṭawng pur pur a, a sawi sual te kha lo awm leh ṭhin ania, min rawn correct ṭhin a khang te kha a lawmawm em em mai a, Kan tan hmasawnna zel a ni tih kha ka rawn sawi ni aw, huat enah hian ka en lo a, sawi sual te han lam sual te han chhiar sual te pawh kha awm ve thei a ni a, mihring ve tho kan nia fam kim lo kan ni a, khatianga khanin a dik zawk hriate kha chuanin min rawn hrilh hrilh leh ula, a dam takin kan lo pawm a ni tih kha min lo hriatsak dawn ni aw, inzavai chunga lawm e.